Semmejtha darbtejn jew tliet darbiet issa din l-idea li dawn huma flus il-poplu Malti u allura hemm bżonn li nġestihom bl-aktar mod għaqli. Kemm tħossha din il-responsabbiltà lejn il-poplu Malti? Enormi. Enormi. Tkun vera unfair u tkun ta' weġgħa kbira li inti qed jafdalek. Inti mhux flus il-poplu Malti biss, U għal min qed itihomlok? Ete, putinu. Putinu min huwa fil-verità? Kif għedt inti, x'inhu s-sinifikat ta' putinu? Mhux għall-marid? Jiġifieri dan qed itik il-flus biex tnaqqas it-tbatija lill-marid. Allura r-responsabbiltà qiegħda fuqek hu. Fhimtha? Aħna l-ħolma tagħna li jekk il-poplu Malti tana għaxar miljuni, il-Gvern tana ħames miljuni meta konna ħa nagħmlu dal-proġett, Irridu nħallulu mill-inqas nagħmlu mod, aħna niefqu għada minn Putin u kollha, jew nikbru, inħallulu proġetti ta' tliet darbiet iżjed jew ħames darbiet iżjed, dejjem iżjed, li inti tagħmlu proud. Fhimtha? Inti inti għandek dmir, huwa dmir, li inti, mur ara l-building illum li hemm, imħallas kollu Martin Court, imħallas kollu Chim Road, issa nħallsu kollu da, Ara kemm tawna u ara għamilniex tliet darbiet jew u ħafna iżjed milli tawna l-flus il-poplu. Minn dawn l-affarijiet kollha, dawn il-proġetti kollha, mill-liema huwa l-iktar proġett li int kburi bih? Jiena kburi bin-nies li għamluh, ġifieri jiena kburi b'dak li kif il-poplu jgħin fiha l-biċċa xogħol. Għalija dawk huma bin. Ġifieri inti tħoss kburija bil-fatt li inti Malti? Le, bil-qalb tal-bniedem li jaf jgħin. Issa kieku jkun Malti, mhux Malti, kif jgħin il-bniedem iġenninni lili, kemm hawn nies, ara, jiena tgħallimt li tista' tħobb u hawn high level of love ukoll. Jien thanks God rajthom dawk. Dak kien l-ikbar rigal li qatt ta niputinu jiena, sewwa, intqajt ma daw in-nies. Kemm hu sabiħ il-bniedem li jaf iħobb. U dawk il-binjiet huma daw in-nies għamluhom kollha ġifieri. U kemm meta bniedem jgħejjik jew jipprova jaħlilek il-ħin dak tgħidlu bye u taħrab tiġri, sewwa. Meta ssib daw in-nies you have a treasure u u jien thanks God rajt ħafna minnhom. U bdiet kburi biha. Potino, jien naħseb biddilla ħajti ta' taħt fuq sewwa, jiġifieri inkun normali, sempliċi, jiġifieri kollox sempliċi għedtlek, jiġifieri trabbejt b'worm, normalità, jiġifieri tilgħab il-futbol. Imma mbagħad meta dħalt f'Potino li li bdejt nitgħallem li għedtlek sibt lili nnifsi fiha, qed tifhem? U skoprejt li fuq 40 years skoprejt li kont xandar tajjeb, kont organiser tajjeb. Kont bdejt norganizza. Dawn l-affarijiet ma kontx nafhom. Qed, issa jekk tiġi d-dinja kollha u tgħidli isma' inti m'intix organi-, jien jien xi jippurtani jien naf li jien jien. Fhimtha? Ħadd ma ħa jwaqqagħni minn dak li nemmen, jiġifieri. Fhimtha? Hemm biżżejjed evidenza fid-dinja ta' dak li ħloq. Ma' qalbi ġa hemm biżżejjed, jiġifieri. Jiġifieri, għallimni nħares lejn il-perception dawn l-affarijiet li qed ngħidilkom, fuq ix għandi ninkwieta, fuq min għandi ninkwieta. Fhimtha? Jiġifieri, U hu ħadt il-ħajja totalment differenti. Jiena dawk in-nies li jgħinuni li nkompli noħroġ the best of me, dawk għalija huma l-affarijiet. U mbagħad għandi d-dmirijiet tiegħi, pereżempju li lil uliedi rrid nibqa' nħobbhom ħajti kollha sewwa, jiġifieri tagħmel qed tibda tħares lejn. Uliedek involuti b'xi mod Puttinu? Le, le, le, jiġifieri imma joħdu pjaċir Meta kif insejjer pa, ġifieri ikunu proud b'li qed nagħmel ma ma ma. Ma mhumiex involuti direttament. Għax it-tnejn għandhom l-impenji tagħhom. Mela, tlaqna?